laureaty, Bütin dünýä olimpiadasynyň altyn harply diplomanty, meşhur satirigimiz Iliň, Günüň, siziň beren çiniňiz, zybanýaňyz boýunça mülküň koroly hasaplanýan ussadymyz Nurmuhammet Nazarowy, Nuruşkany ajaýyp sahnamyza çagyrly. Gülkiň koroly.
Agşamyňyz haýyrly bolsun, mähriban ildeşler! Hem biziň obamyzyň myhmanlary. Türkmengala hoş gelipsiňiz. Türkmengalalylar hem myhmanlar biziň ajaýyp ýarymyza, medeniýet ojagymyza hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz. Hemmäňize men salam ýolýan, Taňry salamyny meň adymdan, teatrymyzyň adyndan, kollektiwiň adyndan kabul etmegiňizi haýyş edýän. Essalawmaleýkim eziz ýoldaşlar ýene bir gezek agşamyňyz haýyrly bolsun. Eziz ildeşler köp adamlaryň gatnaşan bolmagy mümkin beýik yşkydalymyzla ýanwar aýynyň ikinji on günlüginiň aýaklaryna konsert berdik. Teatr konsert berdi. Köp bölegiňiz gatnaşansyňyz ýöne tüweleme Şu gezek gepleşişimiz ýaly öňküden köpräk bolup gelipsiňiz. Äzaklashmadyklaryňam bu gezek gelen bolmagy mümkin-dä. Onsoň indiki gezek işallasa stadiona barar ýaly bolýunça üýşeliň. Ýerimizi giňeldeliň dünýämizi. Gülki baýramçylygyna gelenler baýramyňyz mübärek bolsun. Şu gün bütin dünýä bolup Elbetde hemme ýer belli ýaly bolmagy mümkin, gülkä elli ürýän ýurtlaram bardyr. Hawa. Öne geň göremzok. Gülküli, güläýmäge Watanymyz bar, gülmäge ilimiz, günümiz, halkymyz bar. Gülki baýramyny geçirmäge biz doly haklydyrys, gülmäge haklydyrys. Güleliň, gülki uly derman. Uky, gülki Ýaňy gowy derman. Beý diýilseň ýöne ukyň tuýdunça gülüp-gülüp ýatyp soň ýene oturyp araňy işlemeli. Ýöne gülüp işlemeli. Gülkä beýikler her hili baha berýärler. Ynha mysal üçin ussadymyz Koşarow aga Türkmenistanyň halk artisti öz döwründe gülkiň generaly hasaplanan Satirigimiz Hoşalyp agamyz Gülkini bir gezek gowy edip gülmek diýýä, bir litr smetana iýen bile deň diýýä. Ynha men hasapladym muny. Bir gezek gülseň bir litr, iki gezek gülseň iki litr, üç gülseň üç litr, dokuz güläýseň,

Iki gezek gülmek iki gezek äkäşir. Üç gezek gülmek A başga mert gerekmi? A birden biri öýünde üç gezek gülügede gelse, orta arrakda-da otursa? Köpçülik gelende çilmem çekmeli-dä ol, kakabaşragy bolandan birem kükürt çyzsa? Üç güleniň ýanyna. Gülki ulaýalarmyka diýýän. Ondan şo köne satiramyzdaky minaň üstünde ot ýakýan drelkiler ýaly, ýokardan adam ýagylyşyp bolaýmasa, bölekçe. Ýaponiýa medisinasy gülkä başga hili baha berýär. Gülki, ilki bilen, ýüz üçin, ýürek üçin iň oňat dermandyr diýýär. Kosmetologiýa ylymynda. Ýüzüň gamyny goramakda gülki oňat dermanlaryň biri. Ýagny wagtyndan ir ýüze ýygyr dakmazlyk üçin gülki gerek. Ýöne dogry gülmeli. Şol dogry sobidaýt etmeli. Ýöne gabat geldigiçe gülseň onda ýençik münçik hem bolýar. Gülmäň hem özüniň medeniýeti bar, düzgünleri bar. Dogry hem bilip gülmeli. Oňat edip gülmek. Gülýän adamlara serediň, gülkä düşünýänlere, ýumor duýujylygy ötenlere. Şolaň ýüzüne seretseňiz, otuz bäş, kyrk ýaşanam bolsa, ýüzleri ýaňy bolan bäbegiň Hywa tarap ýaly ýalpyldap ýörler. Güläýen Mirzada-da gülmän, çykyş edýäne-de göwni ýetmän, dodagyny öwrenjäň jaharpy ýaly duzakly adamlar bolupdyr özüni. Onuň ümüne seretseňiz, ýigrimi bäş ýaşamaka ýaňy onuň ýurdunda hem duk gullabermedi. Diýmek, ýekeür ýüzüňi ýygyrtdan däl, eýsem ýüregiňe dykylma kesellerden. Infarkt, miokard, parok. Organizm damar dykylmalaryndan, paraliç. Aý garaz, han kuňkurap gelen gün tutam ajallanam birki gezek sypdyrýar. Amma iň soňunda jemini gara harply diaremasyny Kerim aga şeýle goýup gitdi, Gülki! Ýaşa sen, Gülki! Adam diýilýän dünýä inende ullakan Gülküden öränmiş ilki. Gülkä düşünýänleň artsyn hasaby, Gülkä gülüp, ara aglap bilmese, Köýnek dek kirlärmiş adam ynsaby. Ynsabymyzyň päkizeliginiň hatyrasyna gülki gerek. Güleliň, güldüreliň, gülşüpä salyň, ýöne gülkiňem öz ýerini bilip güldürmeli, ýerini bilmeseň taýak iýmegiň mümkin. Gülkä hem gülkä düşünýänlere şöhrat bolsun, gülki baýramyňyz Mübärek bolsun sungat söýýän Türkmenalan halky! Baýramyň bilen! Şeýle geçen gezek giňemede oglanlara men ýazgy etmäge rugsat berdim. Ýol ötende-de, öz etrabymyzda-da çen garaýyn nagnemeleri ýaýdyr. Bilşiňiz ýaly, bazaryň bir işiginden girseňem nurişka, ol işiginden çyksaňam nurişka. Koneçne, köp adamlar ol ýaranok. Beýdýän muňa diýýär, pulam beremzok. Aparadam beremzok. Maşynam şam meňki. Suratly afişasam ýok, afişada Aboýyň ýeňsesine ýazylan. Şunda-da millet bary gyrlyşyp diýýär muň yzynda. Palanoklar, koneşno.

Seljerip gördüm-de, haýsy güle degişlidigini bilmedim. Hudaýa şükür, biten ýerimiz şu. Ýöne, bir aý, aý ýarym içinde iki gezek konsert bereňde, obaň şeýdip gollasa, ondan uly bagt men-ä gerekkämikä diýýän.